oywago tada oywago tada oywago uh, florence aluodo gi jotelo mamoko gi jotelo mamoko wago koso live live bwana man kokale dala fm e. wabiro ni live e facebook page marwa yes e kanyedo achiel kachiel e, e kuri nyalo dhi kocha mondo ine kaka cha yabe kocha yudwa kocha okay yan sisa ai wachake chake tiende chake tiende chake tiende alright boyito wasi wero jakoyo otada

otiyo ga weno kende moro ni oti koro en base mang'eny
Kawo jakori tere ngima. Eh, Jakori kawo gi piny ka. Kawo jakori tere ngima.

Uyita wuod Awasi ywago jakoka midiwo Florence Aluodo gi jotelo mathoth. Winjo thumno nade? Thum nyien koko wuok sani. Achung' malo. Malo. Abiro chung' malo ka e yawa. Chung' malo ba.
Joel Oluoch.
Afwayonu kanyo wuora.

Joseiwa kata gwamboiwa wana miel koka chako miel koka dwani mondo aikra chak miel miel ana chak kae anana chak miel magi pod ok miel bwana wan wan joma nomiel chon before miel time anana chak miel are you ready mondo achak miel bwana like and share like like like share yakoyo igwe oh, womidiwo tada kumchoko jakoyo thuono nindo nyasachi wakiyiena kawo jakoyo itere ngima Kau jagoyi tere ngima Liz Lizzy Mama ke Miguel Achiemo pere jwe lo luoch Ondisi be okme Olal Olal ibe Olal ibe Oh

Thuon rest in peace. Yakoy wuod midiwo nindo. Boyita wiu wuod awasi ywago thuon. Koso? Abado onego achak miel. Kama koro wagikino onego achak miel. Ase warm up moromo. Akena chaki. Ere style madang' odhigo maber.

Eh, ni wena bal to miel onge bwana miel bwana in mokine ka miel eh? yeremaya otiende liet kapa liet liet bwana jakoyo gono nindo
Otada. Oi.
Morin ja Jerusalem ang'e miel wetugo koda nakia miel mwana miel awawe ane base dembo koni kama oh. Bwana miel wa wawe ya bwana. Oresh, Oreta, Irene watching. Thank you. Nicha kumetiende abwanya. Enoch Junior Juma.

Joel mwalimu, Joel Oluocho kodi wamone puonjo. Mwalimu nyathi tere break, ter nyathi break, ter nyathi break timi assignment. Tere nyathi e PE. Achieng' opere.

Ongao mana sani oko miel kama. Hey, hey, hey, hey, hey. Mayo studio one. Mayo.

Nyasachwa kienda ka uchinje kuyite rengi mar. Kiacha! Akot mil akot mil sento kuni ya. Facebook wan.
Akot mil sento kuni eh, eh, ni bwana. Utucha gi ngolo. Mm. Kendo ngolo no wuok karango. Ma brand new track.
Uwuok sani dakika dek. Uke tudi riep to wan moko go yude. wan makwongo goye ahead of ik mar jakoyo Bas. ma buyita wuda wasi Mano boyi to wuda wasi golo brand new track ko wero godo tada kanyo Mm. kaachiel kod jotelo mamoko. Mm. But momiyo pek ahinya en otada. jakoyo Keto aluodo gini e iye kanyo gi jotelo mamoko mabende Mm. nowewa. Mm. Kata kamano oketo tada omiyo priority number one. Hey. Hey, thum nokwach thum nokwach ba ibiro manye kanyo tiwacho ni koko don sani pod iwinje mana ka inje winja ka edi ng'at ma dhi kode live eh. ni kode facebook eh, eh. en kod ibiro winje winja kanyo but gima duong' ni nyasach wa winjo thum Hey.

Olal gi fechwa.
Kik udhaw, kik udhaw, manye amanya mos, wan e wuon fea, to pok wadhaw.
Mr. Jakoy, what me do? Oh! Jowi, Jowi, Mambianka, Lili Nyargemiala. Hey. Ako Millicent kodi boy no nyalo wero kwaya. Nyalo wero kwaya.
Mano thum manyien jawinjo na kanye ne otugo ni nyaka lodo madala femo ndamo preji gaboro nukta boro. Wan kod penjo mayot mane wapenji kaendi wadwa ni mondo wami pesa mondo wawuo kaendi. Eh, chamo thum tiwinjo pesa, Ma ikawo chamo pesa be. En thum to gi pesa. Thum gi pesa. to gi pesa. Mm. Idwa pesa. Okay, kidwa pesa dwok penjo ni. Kech penjo ni yot mapok nodwaro yudi. Penjo penjo ni. Yeah. Eh. Weche manyien ilando kanye machiegni winj weche manyien e yo machuok iluonga ni Evans Odhiambo. Ah. Seche alendo ka an e chiro koso an A studio. A studio. B chiro. Chiegni medo winjo weche manyien iluonga ni Felix Otieno. Ogai mar otimo kama kama kama. Kama wacho kama kama kama. Kama wacho kama kama kama. Weche manyien ilando kanye? Mm. A studio. B chiro. To gi sani ka ansa mari en studio, M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill 32 32 69 account number a kasto iket 100 shillings kasto inuo tinuo tinuo Yes. leakage machiegni medo winjo weche manyien e nyakalondo madala fm iluonga ni jaduong' ondoro wechego ilandogi kowuok kanye e studio Yawa. koso yakiwena kata weche manyien alanda achiel wena kata weche manyien alanda di

Okay. K- k- eh, Sawa. kata ka okakopo ng'ato Eh. to ma eh, to mara Okay. eh, to kata ka kopo ng'ato Ehe. dhane mikopo Sawa.
magi emoko magi emoko kuom weche manyien ma wan godo e lak sechegi mokwongo wan kod wechegi e yo mogor

Satan. Oh. Satan.
Wang ni yale. Kendo bure nyaka loye. Adam be nodwa ming' ahinya.

Udwani ni wuod jaboro. Pesa otas. Dwa chamo ni ngoma ka matek. Ni ok nger, en gi gire semaru guro.

ingene thoth jothum en ni nyaka otug gi banjo e producer bi sibu kubo siye sponsor sibu yugo po gi romo sponsors poko romo eh apostle jojo ndindo nyen maro miel bana koro ndolo mae mar ywak ane lit iwinja
Ane lit, bas ta enda mar ywago jakoyo. Eh, okay. Koro thoth jothum en ni atugora gi banjo, nyaka ibed kamino kinyo, nyaka waya nga- ng'oli, iwinjo, nyaka ituri gi nduma, nyaka imok nduma. Koro an gospenda, oka- a- adhi mana tugora gi banjo, lakini waya to ok dhi ng'ola. Okay. Koro injo kama pogruok nitie, Awinji. but nying Jehova be dhi bedo e iye. Okay. But athum ni go ka next Koro month. atugora gi banjo ka wero je. wanasembo
kabino kiny onge kanyogospel ok pakruok duk iluonge nyinge jomokoatugo banjona atugo banjo to mara abiro lose bang' man picha ni mane fadha kosomo ka isomo gi kanye by the way e studio kose chiro ka ansa ni en studio mm. en A mm. ka ansa ni en shiro en B mm. kodi ne bine M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill 32 32 69 account ndikne dwoko mari e kata bi kata bi kasto ket 100 shillings kasto mm. okiket dichiel ibet ng'ama mijanja bed jatugo defend e. your answer e. mondo wami ka shillings alufu abich kapok wuok e studio ka